Matthew Bezzina, 35 sena, Kap Eżekuttiv ta' kumpannija li tispeċjalizza fil-mobbiltà. Matthew, grazzi li aċċettajt li tiġi u taqsam magħna l-istorja tiegħek. Aħna normalment nibdew mill-bidu. Ġifieri għidilna kemm ilek li waqqaft il-kumpanija u x'kienet l-ispirazzjoni? Madwar ħdax-il sena ilu waqt li kont qiegħed nikteb it-teżi tal-Masters. Fl-istess ħin kont ukoll naħdem fl-industrija tat-turiżmu u rajt opportunità fl-industrija tat-trasport u kienet industrija li fl-opinjoni tiegħi kienet saturata vis-à-vis volumi ta' nies ta' kumpaniji li kienu joperaw fiha biss mhux saturata vis-à-vis kwalità. U applikajt dak li tgħallimt waqt madwar seba' snin università f'industrija tat-trasport u l-mobbiltà. Ukoll fl-istess ħin inkoraġġixxejt il-ħija li kien għadu dak iż-żmien ġej minn Londra, biex kien għamel Masters fil-Liġi f'Londra biex ukoll jibda dan il-vjaġġ. Apparti hekk ukoll minħabba li kienet industrija li kumpanija li kellha ħadd opera 24 sija kuljum sabatin fil-ġimgħa ukoll inkoraġixxejna ħabib tagħna tal-qalb biex ukoll jibda dal-vjaġġ magħna. Intom ilkom toperaw għaxar snin, tajjeb? Iva. U l-iġsma, kif għadek kemm għedt, huma tiegħek, ta' ħuk, oħtok u l-persuna li tikkunsidrawha bħala parti mill-familja tagħkom. Iva. Jiġifieri in-negozju huwa negozju tal-familja. Jiġi amministrat mill-familja wkoll? Eħe, fil-bidu meta tibda l-valuri ta' family business hemm iridu jkunu. Tkun għadek tibda, jkollok bżonn il-fiduċja, jkollok bżonn l-istabbiltà, jkollok ukoll bżonn nies close biex inti tnaqqas l-ispejjeż. Naturalment iktar ma jibda jikber il-business, iktar tibda tagħmel biex inti kemm jista' jkun tifrex ir-responsabbiltajiet fuq nies li forsi jkunu iktar teknokratiċi u kwalifikati biex jagħmlu ċertu xogħol. Illum il-ġurnata ngħid kburi li għalkemm il-business il-maġġor parti tal-isma huma owned minn nies tal-familja, imma fl-aħħar mill-aħħar il-maġġor parti ta' deċiżjonijiet kritiċi u importanti qed jittieħdu minn nies li huma kwalifikati biex jieħdu dawk it-tip ta' deċiżjonijiet. U din naħseb huwa punt importanti ħafna li għalkemm ix-shares, l-isma, huma owned minn maġġor parti ta' nies tal-istess familja, fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjonijiet mhumiex qed jittieħdu jew qed jittieħdu b'konsultazzjoni ma' nies li huma iktar kwalifikati u mhux talli hekk talli jkunu teknokratiċi f'dak is-suġġett partikolari. Tispjegalna kif in-negozju kiber għax in-negozju tiegħek kiber. minn mindu bdejtu, kif kiber u u kif għadda mit-tranżizzjoni dawn l-aħħar għaxar snin? Mela, iktar ma n-negozju bda jikber, iktar trid iddaħħal nies li huma kapaċi jmexxu n-negozju f'dak l-istadju li jkun. U din jien nieħu dejjem nieħu pjaċir nuża analoġija sempliċi fejn għandek tim tal-futbol li jkun fis-Serja C Eventwalment jitla' fis-Serja B, eventwalment jasal għas-Serja A. Fil-proċess, l-istakeholders kollha, sija jekk hux il-players, jekk hux it-technical team, jekk hux il-manager, hemm proċess ta' tranżizzjoni. Ħajkollok nies li ħajikbru mal-negozju u ħajkollok nies li sfortunatament jew ma jkunux iridu jew ma jkunux kapaċi. U fil-proċess ta' tkabbir, ikollok tieħu deċiżjonijiet sfortunatament ġieli li jweġġgħu. Ukoll irid ikollok tieħu deċiżjonijiet fejn inti ddawwar lilek innifsek b'nies li huma aħjar minnek biex ikunu jistgħu jkomplu jiggwidawk biex tieħu deċiżjonijiet tajbin għanet fl-istadju ġdid li tkun qed topera fih. Illum nisimgħu ħafna fuq tkabbir sostenibbli. X'qed tagħmel negozju tiegħek f'dan ir-rigward? Eħe, naħseb jiena Dil-mistoqsija trid tiġi risponduta fuq ġiex binarji. Għandek l-ewwel binarju huwa l-corporate governance fejn għalkemm in-negozju jkun tal-familja, fl-aħħar mill-aħħar jiena l-ismatarju primarju ma jfissirx li nista' nagħmel li rrid. Allura kumpaniji li jkunu jridu jikbru, jikbru b'mod sostenibbli jkollhom joħolqu corporate governance fejn inti toħloq liġijiet kemm għall-ismatarji, kemm għas-C-level suite, għat-top management u anke għall-middle management. Meta inti qed toħloq corporate governance, inti tkun qed toħloq regoli biex jigwidaw in-nies importanti, decision makers kollha fil-kumpanija biex il-kumpanija tkun tista' timxi l-qoddim. Apparti hekk, għalkemm kif l-isma tarja tal-kumpanija l-età medja hija ta' 32 sena, diġà hemm ukoll succession planning għall-futur. Ma jfissirx li għax it-tifel tal-owner ifisser li inti għandek il-post tiegħek ċens perpetwu riżervat għalik. Jiġifieri, għalkemm il-bloodline ikun tal-owner, jekk ma tkunx kapaċi, fl-aħħar mill-aħħar, il-post ma jkunx għalik imma jkun riżervat għal persuna li jkun jkun kapaċi. U għalhekk huwa importanti ehm, li, li fl-opinjoni tiegħi jkun hemm succession planning at an early stage biex meta l-affarijiet jiżvolġu jisiru realtà, kollox ikun ippreparat, mhux imbagħad trid tnaddaf wara li jkunu saru jekk ikun hemm il-problemi. Inti mill-ftit li tkellimna bniedem viżjoni eh, ta' inspirazzjoni wkoll, x'parir tagħti in-negozjanti biex eh, ikunu ċerti li n-negozju jibqa' jitkattar u jsalva minn ġenerazzjoni għall-oħra? tal-età tiegħi naħseb il-pariri aħjar noħodhom billi nagħtihom. So ma nħux pjaċir nemmen li għatfadal li ħafna ħafna ħafna ħafna x'nitgħallem u hemm ħafna nies iktar orrif naħseb irrid nitgħallem minnhom. Biss mill-ftit esperjenza li għandi minn dak li nosserva minn dak li naqra, nemmen li One kull leader, kull kap ta' kull negozju jrid eventwalment jidentifika ż-żmien meta hu jrid iwarrab. Dak bħal siġra, twaqqar iż-żerriegħa, ovvjament meta trid twaqqar iż-żerriegħa jibdew jitlgħu x-xtieli. Jekk int ħa tibqa' hemmhekk ħa tibqa' tagħti d-dell fuq dawk l-ixtieli. Allura, u da japplika mhux fin-negozju biss japplika f'kollox fil-ħajja, trid tkun taf meta tkun trid twarrab biex tkun tista' tixpruna u tagħti l-opportunità lil ħaddieħor biex jieħu offer. U kol tara li inti id-dawa li kien nifsek b'nis li huma ħjar minnek, l-istess di ma taplikax naħseb fl-opinjoni tiegħi fil-biznis biss taplika fil-ħajja in ġenerali. You are the average of the five people you spend most time with. Mela iktar inti ma tħossok insekur, jew iktar inti ma d-dawa li kien nifsek ma minnu ħjar minnek, iktar aħjar. u ħaġa wkoll li nħu pjaċir jiena dejjem napplikahha fil-ħajja ta' kuljum, speċjalment fil-ħajja tal-business hija li kull meta tnieħu deċiżjoni kbira u kemm żgħira dejjem qed ngħid din hija deċiżjoni li hija ego based, hija deċiżjoni li hija business and logical based. Għanajt, u naħseb jekk ehm, eh, persuna jwarra pligo mid-decision making process, nemmen li jkun eh, fattur importanti biex il-biznis jibqa' jitkattar, jibqa' jitkattar għal ġenerazzjonijiet futuri. Matthew, grazzi, vera ħadd gost nisimgħek għaliex ħadd l-istorja f'angoli oħra e, u ċerta li, li hemm ħafna li apprezzaw il Ekku, ejja ma ngħidulhomx parili, ma l-opinjonijiet tiegħek li li jagħmlu ħafna sens, speċjalment meta tara s-suċċess li għamilt int f'daw l-10 snin li għadek kemm bdejt. Jien nawguralek, nixtieqlek il-festi t-tajba u grazzi ħafna